Salam dostlar günüňiz aýdyň ýenede täzeje wideo bilen aky siziň garşyňyzda şu pasport bilen ýagny Türkmenistanyň watandaşlary wizasyz şu dünýä ýüzünde näçe sany ýurda gidip bolýa haýsy ýurtlara gidip bolýa we haýsy ýurtlara gitmek biziň üçin has oňaýly haýsy ýurtlara gitmek biziň üçin has kyn Bular barada wideo çekmegi ýöremededim we siziň bilen bu wideony paýlaşjak. Häzir iki müň ýigrimi altynjy ýylyň iýun aýy. Şu iýun aýyna görä şu Passport Index saýtyndaky maglumatlary siziň bilen paýlaşaryn. Belki ertirde birunda görüp bilersiňiz, belki gelejek ýylda bu wideolary görüp bilersiňiz. Şonuň üçin hem ýene-de Size saýtyny aşakda bellän şo saýta girip haçan gören wagtyňyza dogry wagta gabatlap görmegiňizi haýyş etýän sebäbi indiki ýylda ýagny ýa bilip bolmaýar ýa erti bir gün nämeler boljak üýtgäp biler ýöne meň bilýän iň ynanyp boljak saýtlardan biri passport indeks we bu Dünýäniň ähli ýer ýüzündäki ýurtlaryň, ýagny pasportlarynyň haýsy ýurtlarda wizasyz geçerlidigini ýa-da şoňa meňzeş maglumatlary bu aýtýar, ýagny şo saýtyň içinden görüp bolýar. Tamam wideo ýazgymyz başlady indi pasport şeýle pasport indeksä girýas. Bu ýerde aýdyp geçeýin, bu Google üstündäki islendik saýtlardan köp. Mundan başga-da käbir saýtlardan görüp bilersiňiz bu maglumatlary. Ýöne bir zady bar, hiç bir saýtlaram ýüz prosent dogry maglumaty berýän däldir diýip pikir edýän. Hatda Password Index-em ýöne her gezek täze günjellenýän wagty, täze obnowleniýe berýän wagty Meň pikirimçe ýüzde togsan dokuz dogry maglumaty alyp bileris diýip pikir edýän we pasport indeks bularyň içinde iň ynamlysy. Men eýýäm näçe ýyldan bäri görüp gelýän we henize çenli kän bir nämä gabat gelemok. Ýani ýalňyşlyklaryna gabat gelemok. Ýöne bilip bolmaýar. Onda-da ýene ätiýaçlyk öz elimizde bolsun ýani ýalňyşmalyň diýip aýtýan. Şeýle Türkmenistan pasportyny tapdyk. Indi aşaklarynda ýazýan Mobility Score diýýär. Soňra Global Rank, soňra-da Indiwidual Rank. Ýagny bu global ränk bolanda dünýä ýüzünde globalnyý biziň pasportymyzyň ýeri, güýji ýagny ýetmiş altynjylyk. Soňra indiwidual ränk ýagny bu birlik ýeke özüň eliňdäki ýekeje pasportyň güýji ýagny mysal üçin haýsydyr birimiziň ine elimizdäki şeýle pasportymyzyň güýji dünýä boýunça ýüz ýetmişinji. Indi mobility score-a girýäs şondan barlanýar esasy. Şeýle ýaşyl ýazylanlar wizasyz gidip bilýän ýerlerimiz. Gök ýazanlar elektron wiza alyp gidip bilýärmiz ýagny onlaýn oturum ýanymyzda elektron wiza alyp gidip bilýänlerimiz gyzyl ýazanlar ýagny wizasyz gidip bilmeýäs. Indi şulardan ýaşulylary esasy biz ýaşulylary üns berýäs sebäbi beýlekileri ýekeme ýeke üns berip oturmaga wagtymyz bolmaz ýaşulylary üns berýäs birinji Antigua and Barbuda diýýär Antigua we Barbuda. Palestina territoriýasya visa free, ýagny wizasyz Palestinanyň nämelerine, ýerlerinedem, topraklaradam gidip bilýär diýip ýazýar, ýöne edil häzir nähili mümkinçilik bar, olary men sanaw biljek, iň kynyndan iň aňsadyna çenli on üç sany ýurduň sanawyny biljek. Filippinistana otuz günlük oňa-da gidip bolýar. Turistik kartdiýýär bärde sürename, indi. O näme bolýar näme etýär o zatlaryna häzir garaşdyryp görüşdirip sanaw düzenden soň ýekeme ýeke gürrüň bermäge çalşan. Häzirlikçe men sanawyny düzeýin. Şeýle özümçe bir sanaw düzdüm. Hatda özümçe-dä men muny Google-dan, Youtube-dan şu wagt barlap-barlap görüp, haýsy ýurtlara gitmek aňsat, haýsy ýurtlara gitmek has kyn, haýsy ýurtlara gitmek mümkin däl diýjek derejede kyn, käbir ýurtlara welin gitmek mümkin, ýöne ýol puly zady has gymmat bolýar, şolar ýaly zatlary biraz araşdyrdym we şeýle bir sanaw döretdim. Indi iň kynyndan başlaýas. Iň kynyndan başlaly. Meň pikirimçe bu on üç ýurduň içinde, on üç döwletiň içinde iň kyn gidilmesi, iň kyn bolany Palestina. Onam bilýänsiňiz häzirki Ysraýyl bilen dowam etýän uruşlar sebäp. Palestina topraklary ine şular ýaly. Israil diýip ýazylýar häzir, ýöne o Israiliň içinde-de Palestina diýip ýazylan adyny aýrypdyrlar, öň Palestina ady durýardy kartada, bu men Google Map'den görýändigim üçin, Google Map'de görkezmeýär. Ine şu ýerde hemmämiziň bilýän ýerimiz Gaza diýip bir topragy bar Palestinaň, ine çyzyk-çyzyk çyzgylar bilen görkezilendir. O-da Palestinanyň topraklary. Ýene bärde ýene-de Ýerusalem diýýärmi, haýsy tarapa diýiş, Ýerusalem ikä bölünen ýalyk. Ýagny şu görýän kiçjik poýiz ýolunyň çyzgylary ýaly kiçjik çyzgylaryň towalak iç tarapy şu Palestina topraklary. Ýene şeýle West Bank diýen ýeriniň merkezinde galýar şol towalagyň merkezine West Bank diýip görkezýär. Günbatar banky. Meň pikirimçe iň kyn bolan şu wagtky gitmesi biziň üçin wizasyz gidip biljek ýurtlarymyzyň iň kyn bolany Palestina. Näme üçin Palestina? Men ýakyndan yzarlaýan, ýakyndan görýän. Arada Türkiýedenem käbir nemeler gaýyk bilen, kiçiräjik botlar bilen zatlar bilen gitmäge synanyşanlar zatlar bar. Ysraýyl esgerleri tutýa olary birazjyk köseýä zat etýä soňundan yzyny ugratýalar ýenede öz ýurtlaryna belki yzyna gaýtmaýanlaram bardyr garaz has neme derejesinde samolýot hakynda hiç hili gürrüň ýok uçak hakynda hiç hili gürrüň ýok uçak bilen gidip bolmaýa girip bilner belki gara ýoly bilen deňiz ýoluny bilen girilip bilner-de ýöne meň pikirimçe iň kyny Palestina gitmek. Häzirki döwürde, edil häzirki ýagdaýda Palestina gitmek iň kyny. Palestinany on üçünji ýerde goýduk. Indi geliň on ikinji ýere geçeliň. On ikinji ýer meň pikirimçe Karibin adalaryndaky Haiti döwleti. Ýagny ine şu wagt bärde kartada görýänsiňiz Haiti diýip gyzyl bolup ýazylan. Olam Karibin deňizinde ýerleşýär. Karibin deňizi ine şul Meksikanyň deňinden günorta Amerikanyň ýokarraklary zatlar ine şeýle ýazyly durandyr Karibin deňizi. Karibin deňizinde ýene-de biziň wizasy gidip biljek birnäçe ýurdumyz bar, olaram geçip gürrüň berjek häzir. Ýöne gaýta näme üçin kyn gitmek? Sebäbi edil häzirki ýagdaýda terrorçylykly nemeler, galtamanlar zatlar indi ýurduň içinde hökümetiň ele alyp bilmeýän ýerleri, ýagny hökümetden garaşsyz bolan käbir ýerleri bar. Şo ýerlerde zatda gaty howply diýýä. Olam ýurduň içinde-de hasam ogurlyk, galtamançylyk, adam öldürmek ýalyk şolar ýaly işleriň kän bolýanlygy üçin on ikinji ýerde goýdum. Olam has näme. Gitmesi kyn bolan ýurtlardan birisi, şonuň üçin has yzda goýdum. Karibin adalarynda, ýagny Karibin deňzindäki Karibin adalaryna ýene-de birnäçe gidip biljek ýurtlarymyz bar, ýöne ondan öňinçä birinji men on birinji ýere Ekwadory goýdum. Ýagny Ekwador ýurdy hem biziň türkmenleriň türkmen pasporty bilen gidip biljek ýurtlaryndan biri. Ýöne Ekwador hem edil ýaňky aýtşym ýaly, edil Haiti ýalak bolmasa-da, edil häzirki ýagdaýda içdäki gapma-garşylyklar sebäpli ýene-de howply görülýän ýerlerden biri. Ýöne Ekwador gezip, tebigat tarapyndan gezip aýlanyp görlüp bilinjek gaty gowy ýerlerden biri diýip bilýän. Ekwadordan soňra gelýäs ýaňky ýenedem Karibin adalaryna. Onunjy ýurduň ady biraz ulugrak, Saint Vincent and the Grenadines. Greda, Grenadines mi, näle okalýan bolsa. Owadan şeýle adalary bar ekeni, ýaşyllyk hem meýer gaty owadan. Bu ýurduň kiçijek, ýagny Karibiň deňizindäki kiçijek adalardan biri. Ýagny biri däl, belki birnäçesi. Ýöne indi şu wagtky aýdyp sanajak sanawdaky ýurtlaryň, döwletleriň şu Karibiň adasyndaky kiçi-kiçi ýurtlar. Ýöne howplusyndan howpsuzyna çenli şolar ýaly ýeke-ýekeden Gitjek. Indi bu ýurdam nähilek? Bu ýurdam gidip görlüp biljek ýerlerden biri eken, ýöne bir azajyk jenaýat nemeleri, jenaýat işleri köpräk bolýar ekeni, şoň üçinem gaty bir edil Haýti ýalak däl, ýöne buňa-da gaty bir gitmegi maslahat berenok diňe gezmä, ýöne elbetde men bir üýtgeşiklik isleýän, men bir göresim gelýä diýen ýagdaýyňda gidip görlüp biljek ýurtlardan biri. Indi gelýäs dokuzynjy ýurdumyza. Dokuzynjy ýurdumyzyň ady Dominika. Ýagny muny ýöne Dominika Jumhuriýeti, ýagny Dominika Respublikasy bilen garyşdyrmalyň. Çünki Dominika Respublikasyna bize wizasyz gitmäge rugsat ýok. Ýöne Dominika adasyna, ýagny Dominika, aýratyn Dominika ýurduna gitmäge biziň wizasyz nememiz bar. Ýagny bu Dominika wizasyz gidip bilýäs. Dominikada-da ýene ogurlyk, jenaýatlar bolýar eken ýöne. Gaty däl, şoň üçinem dokuzynjy ýere goýdum. Indi sekizinji ýere geçsek, sekizinji ýerde Antigua Barbuda. O-da Karibin adalaryndan bir ýurt, kiçiräk ýurt. Şu wagtky aýdanlarymyň hemmesi kiçiräk ýurtlar. Olam gaty owadan, adaly ýurtlaryň biri. Özem esasan iň uly iki ada, Antigua adasy we Barbuda adasy. Şolar ýaly adalarda ýerleşýär. Olam edil ýaňky ýalak, ine, kiçijek ýurt, ýaňky Karibin Deňzindäki kiçijek ýurtlardan biri ýene gyzyl bolup görýänsiňiz. Şol kiçijek ýurtlardan biri. Bu ýurt indi nemesi nähili howpsuzlyk ýagdaýy ortaça. Ýagny gaty bir howply ýagdaý ýok. Ondadam ýene-de gije, gijäň ýarymdan kän bir köçeler zada çykmanam azzat berenoklar. Ýene-de Turistik däl bolan ýerlere aýdyp ýatyk ýany hiç bir ýerde dem köplenç turistik däl bolan ýerlere nem etmeýärler hiç bir ýerde däl köp ýerlerde diýeýin ýalňyş aýtmaýyn köp ýerlerde rugsat berilmeýär rugsat berilmeýär däl gadagan hem edilmeýär ýöne maslahat berilmeýär iň dogrusy indi antigua barbudany geçdik. Bu näçinji boldy? Sekizinji boldumy? Hawa, bu sekizinji boldy. Sekizinji ýurdam Antigua we Barbuda. Indi ýene ýaňky Karibin adalaryndan ýedinji ýerdäki ýurt Grenada. Grenada adyny Grenlandiýa zat bilen çalyşýan bolup bileris. Men çalyşýan ekenim arasynda gabat gelenler Grenlandiýa zat bilen çalşylýar. O-da men geografiýa nämäniň has azlygy bolup biler. Siz belki ýalňyşýan dälsiňiz. Ol hem ýaňky ýaly Karibin adalaryndaky Grenada, ýaňky Barbadosa zada ýakyn, Dominika zada biraz ýakynrak. Has bu Günorta Amerika ýakyn. Bunuň howpsuzlygy Iň şu Karibin adalaryndaky iň howpsuz adalardan biri. Bunda ýedinji ýerde goýýas Grenada. Iň soňky howpsuz adamyz Barbados. Barbadosam edil ýaňky ýalak adalardan biri. Onda altynjy ýere goýduk. Muny Antigua we Barbuda adalary bilen garyşdyrmalyň. Barbados aýratyn bir ýurt we gidilip bilinjek maslahat ber. Edil şo ýerik gidiljek bolsa maslahat berip bilinjek. iň gowy, iň howpsuz ýurtlardan biri. Indi bu nähili aýdaýyn, bulary näme üçin has arkada goýdum? Bu alty ýurda biz wizasyz arkaýyn gidip bilýän hem bolsak, gün sanlaryny hem her ýurduň aşagyna ýazaryn. Arkaýyn şo näçe günlük boldy, gidip bilýän hem bolsak, bir tarapy bar, biziň ol ýurtlara gitmegimiz üçin eger-de biz Türkmenistandan ýadam ýene şo Türkmenistana ýakyn bolan ýurtlardan gitjek bolsak birazjyk kynrak bolýar şoň üçin has arkada goýdum belki o ýerlere gidip baramsoň girmegem kändir problema bolmaýar belki gezip aýlanmagam kändir problema bolmaýar ýöne Men ony birazjyk yzda goýmagy ünem etdim, sebäbi ýaňky aýtşym ýaly, eger-de Ýewropa ýurtlarynda ýaşap ýören bolsaň ýa-da Amerika ýurtunda, Amerikada ýa şoňa golaý ýerlerde ýaşap ýören bolsaň, onda, meň pikirimçe, ýol pulam arzan bolar, ýaňky ýaly gitmesi-gelmesi has ýakyn bolar. Ýene-de eger o ýurtlarda ýaşaýan bolsaň, iňlis dilini bilýänsiň, girmegem, meň pikirimçe, olar ýaly problema bolmaz. Ýöne men ýolunyň has uzaklygy üçin hökman agtarmaly, o ýurda baryp, soň o ýurtdan gitmeli. O ýurdudam eger-de Türkmenistan pasportyna wizasyz geçirýän bolsalar, zat etýän bolsalar-a, ol iň gowusy. Onam araşdyrmak gerek. Belki geçirýän däldirler. Eger-de geçirmeýän bolan ýagdaýlarynadam o ýurduň wizasyny almaly, ondan soň Ikilenç ýene bilet, alan biletiň ile aňry gitmeli. Garaz, ýol kireýiň zadynyň gymmat çykýanlygy üçinem men kän lem etmedim. Yzrakda goýmagy pikir etdim we yzrakda goýdum bu ýurtlary. Indi galypdyr bäş sanak ýurt, şolaryň içinde bäşinji, Suriname. Belki, buň ady başgaça okalýan bolup biler, men ýazylyşyna görä okadym. Surinamede Gaty tropikal ýagny tokaýlyk owadan ýurtlardan biri ekeni. Özem wizasyz gidip biljek ýurtlarymyzdan biri. Aýdyşlaryna görä-de olar ýaly kän bir gitmäne kynçylygy ýok. Gidip bilýäs arkaýyn. Serhet problemalary zatlary bar ýaly birazrak ýöne onda-dam Gaty bir howply ýurtlardan däl gidip görüp aýlanyp biljek ýeriň. Ýaňky aýtşym ýaly elbetde turistik ýerlerden daşyna çykmak edady hiç kime kän maslahat berilmeýär. Eger-de özüň hökman men gidesim gelýär diýýän bolsaňam onda bu howpsuzlygy zady öz boýnuňa öz başyňa alyp gitmeli bolýaň. Indi bu ýurda gitmek üçin ýekeje üýtgeşikligi bar. Olam turistik karta almaly diýýär. Onam onlaýnam alyp bilýäň ýa-da aeroportda baraňda aeroportda şo ýerde alyp bolýar. Dördünji, Mikroneziýa. Mikroneziýada Filippinlere ýakyn, indi ýaňky Amerika tarapdan, Latyn Amerikadanatdan gaýtdyk, gündogara geçdik. Gündogarda Mikroneziýa Okeaniýa ýurtlaryna degişli ekeni, Pap, Papua, Nýu Gwineýa, ýagny Gwineýa adalaryndan atlaryna has ýakyn, Filippinlere biraz daşragam bolsa ýene-de Filippinleriň üsti bilen geçip bolýar. Ýalňyşmasam bu ýurda esasan men häzir gördüm guguldan zatdan gördüm ýutubdan zatdan seretdim gidilmeýän däl gidilýä bir bir neme tarapy ba olam deňiz bilen gitýäler eken köpüsi olam iki gün üç güne çenli daýyn ýol zat sürüp bilýän ýalar indi bizden gideňde iki gün üç güne çen edil filippinlere baryp gämi bile gitseň belkide Näme däldir, iki gün üç güne ýetmä bir günde zat-a bararsyň ýöne bizden zatdan gideňde zadynda şolar ýalak problemalary döräp bilýä arzanlatjak bolsaň agtarmaly gitjek bolsaň zat jemi şolar ýaly kynçylyklar döräp bilýän bolup biler iki üç gün diýip ýazylgydy mikroneziýa birazjyk gitmek problemasy bar ýöne howp tarapyndan eee neme Turistlere zatlara has jansöýer ýagny has gowy garýalar eken barýanlara zatlara kömek edip zat edip ýönelim şolar ýaly myhmansöýer diýýä gidip görmek üçin onda da ýene ýanka içme ol turistik ýerlerden çykmak ýan massat berlenok. Indi geleliň üçünji ýerdäki ýurda bu ýurtda biz Gidip beýleki wizaly ýurtlara garanyňda iň uzak wagt galyp bilýäňiz, ýagny üç ýüz altmyş güne çenli galyp bilýän ýurdumyz Gürjüstan, Gruziýa. Indi şu ýerde esasy birinji aýtmak isleýän zadym üç ýüz altmyş gündir, üç ýüz altmyş bäş gün däl, ýagny bir ýyl däl, üç ýüz altmyş günüň dowamynda çykmagyň gerekli. Eger-de üç ýüz altmyş gün, ýagny Mysal üçin, sentýabryň birine bardym, indiki ýyl sentýabryň birine ýa-da awgustyň otuz birine, otuzyna, otuz birine men çykaýyn diýip, şoňa çen diräp, soňuna çen direseň, belki problema çykyp biler çykyşda ýa-da öz indiki gitjek ýurduňda problema çykyp biler. Sebäbi üç ýüz altmyş gün, üç ýüz altmyş bäş gün däl. Şonuň üçin bäş gün, on gün öňränden çykmak has bir gowy bolar. Indi Gürjüstany näme üçin üçünji ýerde goýdum? Gürjüstanda men özümem ýaşap gaýtdym. Howpsuz ýer, ýagny gidip görüp, aýlanyp, gezip biljek ýerleriňden birisi, eger gezmäne barýan bolsaň. Ýene-de gymmat bir ýurdam däl. Ýaňky ýaly näme zatlar bar, ýöne soňky döwürdäki Has türkmenleriň kän gidip, esasan hem işlemek üçin gidip, pul gazanmak üçin gidilýänligi üçin, ondan soňam gaçak galynýanlygy üçin, şo ýerde kimlik zat almagyň has kynlaşanlygy üçinem girişlerde birazjyk problema döredip başladylar. Bulam. Meň öz başymdanam geçdi, men geçen ýyl bir ýyla golaý o ýerde ýaşap gaýtdyk, ondan soň täzeden meň ekogym şul aýyň nämede ýanwar aýynyň başlaryna gidip täzeden girmäge synanyşdym, sebäbi Türkiýedäki wagtymam wizamyň wagtam dolup gelýärdi, esasy giriş-çykyş etmelidi, giriş-çykyş edenime görä-de. Gideýin diýdim o ýerde dostam bar, tanyşlam bar. Aýlanyp gaýdaýyn göreýin diýdim. Gitdim. Gynansakda salmadylar. Ýagny men iňlisçe näçe düşündirdim şular ýaly men girjek dostlarym bar, zadym bar, elimde yza gaýdyş biletim bar, elimde-ä saglyk ätiýaçlandyryşym bar, otel bronym bar, hemme zadym bar, ýanymda pulum bar. Puluma çenli hemme zadyma çen görkezdim ýöne salmadylar. Şoň üçinem üçünji ýerde goýdum. Aslynda öň aslynda öň bolan bolsa birinji ýerde goýardym ýöne üçünji ýerde goýdum sebäbi biziň üçin iň amatly işlemek üçin gitse gezmek üçin gitse ýaşamak üçin gitse gitmek üçin iň ýakyn iň amatly bolan ýurtlardan biri meň pikirimçe Gürjüstan şoň üçinem Indi kyn bolanlygy üçin üçünji ýerde goýdum. Ýöne mümkin däl däl, ýagny girip bolýar. Näme üçin ondan öňki ýerlerde goý, belki has yzrakda goýup bilerdim, olar ýaly kyn bolsa, ýagny şeýle sorag ýüze çykýar, ýöne öň gidip görmedikler üçin girmek gaty bir kyn däl. Öň gidip görmedikler üçin Esasysat gürläp ýagdaýyňy düşündirmek, şular ýaly öz nemäňi aýtmak, yza gaýyşyp bilätiň görkezmek, ýenede ýaşajak ýeriň, ýaşajak salgyň zadyň aýtmak, bronlaň görkezmek, puluň görkezmek şolar ýaly soraglar. Olam indi diňe käbir ýurtlarda däl, ýaňky aýdan ýurtlaryň islendigindedem, hemmesindedem ýaňky zatlary soraýan bolup bilerler. Sorap bilerler. Belki diýerler, menden-ä soramadylar, men geçdim, näme etdim, eýle-beýle. Hawa, geçensiň, dogry, geçip bilersiň, ilkinji, birinji gezekde mendenem soramadylar, ýöne indi köp ýerlerde sorap bilýärler şo zatlary. Indi köp ýerlerde näme bolup bilýär? Dünýäniň islendik ýurduna baranyňyzam indi häzir sorap bilýärler. Belki soramanam geçirýändirler, ýöne sorap bilýärler, şoň üçinem gaty kän gürledim. Şoň üçinem hemme zadymyzy üpjün edip, Elimizi gowja berkäp gitsek, girip bolmajak gapy ýokdur, belki-de bardyr. Indi gideliň ikinji ýurt. Meň pikirimçe ikinji Filippinler, Filippin adalary. Filippin adalaryň tebigaty bilen şeýle owadan, men gitmek isläpdim ýöne nesibäm ýok ekeni. Filippinem näli biz üçin, türkmenler üçin wizasyz arkaýyn gidip biljek ýerlerimizden biri. Wiza zat sorap bilerler, zat edip bilerler. Ýagny wiza diýdigiň gitjek ýeriň wizasyny. Soňra bilet sorap bilerler, gidiş biletini, nirä gitjek bolsaň. Soň otel bronyň zadyň sorap bilerler. Ýöne gaty bir kynçylyksyz geçip biljegiň, aýlanyp görüp biljegiň turistik ýerlerden birisi. Ýa Filippin hakynda kän zat aýtjak ýa ony köpler bilýän bilen köpler Google-da gaty yzarlan biler sebäbi ýaňy mundan öňkülerde gaty kän gürledim. Indi iň soňky iň aňsat meň pikirimçe meň şu sanawymdaky gidip boljak iň aňsat ýurtlarymdan birinjisi Malaýziýa. Malaýziýa özümem gitdim. Häzirem kän türkmenler gitýä görýä men gabat gelýän internetde paýlaşýalar zat etýäler. Ýani gaty bir gelýän turistlere nemeleri ýok gaty birhili Gowy kabul etýärler. Kän bir soragam berip baranok, bir zadynok. Gör ýöne üns bermeli bir zat bar, meň pikirimçe olam, edil ýaňkaýdan gatlam almaly zatdan ýaňda üpjün bolmaly zatlara üpjün bolmaly, o hakynda gürrüň ýok. Belki soramam bilerler, bizdenem soramadylar, ýöne soradylar diýibem eşitýäs arasynda, sorabam bilerler, şoň üçin ätiýaçly bolmak gerekli. Iň esasy zat diýdigimem MDAC, ýagny MDAC Diýip ýazylýardy öýtýän. Malaysia Digital Arrival Card, ýagny Malaýziýanyň sanly giriş karty. Onam onlaýn telefonyna girip, onlaýn alyp bilýäň. Bahasam mugt. Käbir başga nemeleri bar ekeni, saýtlar zatlar. Girýäň ony gönümel biz alyp berýäs, zat etýäs, sen maglumatlaryňy tabşyrýaň welin. On dollar töle, otuz dollar töle, elli dollar töle diýip maglumat, näme kartyň girdi atýar. Olara girmän ýaňkaýdan MDAC öz resmi saýtyna girseňiz, MDAC-niň öz resmi saýtynda mugt özüňiz tabşyryp edil ýaňky MDAC karty alyp bilýäňiz. We o kartam dogrymy aýtsam bizden-ä soramadylar, baramyzda hiç hili ony-muny soramadylar diňe. Haçan gitjek diýdiler. Aý, pylançanda diýdik. Biletimiz ynha diýip elimize taýýar durda, biletimiz ynha diýip görkezjek boldy bolmaly. Almadam, görmedem peçaty basdy, goýberdi. Malaýziýadam ýany görlüp biljek owadan, gözel ýerleri bar. Gidip görseňiz gaty gymmatam däl. Başga şäherlerine çenli arkaýyn gitdik, gördük. Howpsuz. Gezmek üçin, görmek üçin gaty bir gymmatam däl. Näme, bizden şu wagt Türkmenistandan gitjekler üçinem has biletler gatlaram gaty bir gymmat däl ekeni, men şoň üçinem näme etdim, Malaýziýany birinji ýerde goýmak isledim. Meň pikirimçe, häzir türkmenler üçin iň aňsat, iň gowy, iň arzan gidip biljek ýerlerinden biri. Malaýziýa. Ine, şeýdibem dostlar, Türkmenistanyň pasporty bilen wizasyz gidip biljek on üç sany ýurduň sanawyny şeýdip aýdyp geçdim. Indiki wideolarda nesip bolsa baryp, ýagny gapyda, aeroportda ýa-da başga bir serhetde zat-da alyp biljek wizaly ýurtlarymyz barada-da aýdyp geçmek isleýän. Ýenedem başga-da sizem Eger-de bilmek isleýän zatlaryňyz bar bolsa, ýaňky ýaly meň wideosyny çekmegimi isleýän zatlaryňyz bar bolsa, ine şu barada çek diýip kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Nesip bolsa menem şo siziň islegiňize görä birem özümiň bilen zatlarymy ýene-de paýlaşyp bäri siz bilen has gyzykly wideolar paýlaşaryn diýip umyt etýän. Saglykda görşeliň sagman galyň özüňize goja serediň indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.